Үч, үчтәлек, кыямәтләр. Элле минем өчен кайгырамы дигән идем. Юк икән. Кыр үрдәкләре кайсы күлгә төшәрләр икән? Битумнарыңа кара әле.
Алар янында күбәләкләр уйный. Нинди матур!
Күбәләкләр эштән соң.
Кичә гыйбрәтле кино иде, септик та чыккан иде. Калмас инде ул синең артта! Уңган егет! Нурый, Нурый, солдатка киткәнче син дә мондый түгел идең. Хәтта зәңгәр күкне, андагы йолдызларны да күрә белә идең. Ә хәзер чәчәкләргә дә исең китми бит, ичмаса! Мин эш кешесе, йолдызларга вакытым юк. Комачауламыйм, эшлә.
Кара әле! Калдырса киткән биналарны онытма. Көтәрмен дидем, көттем. Ә бит унлар Һей!
Өйгә өлгер идек тә, артыңнан каршыны күтәрәм дип, күтәреп киләм дип сугыра тиеп тора шул. Гөлүсә! Бөти балакчи!

Миндар абыйны хатыныннан аертам дип сөйләп йөргән чаклыең шул мине. Комбикормны алып килдем. Башкалар үзләренекен алып бетерде, аныкы гына калды. Су җылытырга утның да нәрсәсе бар. Вата кирәк ие. Алай ашыккач, балыкка дигәнеңне комшат!
Ник аны комшаттың? дип, хатын тагын муеныннан үпте.

Күлмәгемнене котла инде, яңа бит. Былтыр гына алдым диген инде. Барсын да күзәтеп торасың үзең. Үзеңдә ничә керфек бар икәнен дә беләм. Ничә соң?
164.
Тек кенә әйтәсең. Ышанмасаң, санап күрсәтәм.
Юк, башта синекен саныйм. Рәхим ит.
Берәү, икәү, өчәү. Кирәкми лә, күзгә күз карарга туры килә икән. Урта.
Хыялың да ерак кыз түгел инде. Ул булса.
Бер әйбер күрсәтә. Үзен күрдем, утыр әле.
Уңайлы. Тирбәтеп тә җибәр инде. Дулкыннар өстендәге кебек. Кемгә язган урындык икән? Әтиеңә бу, Мария.
Әтигә? Үзең өйдә вакытта, бакчага алып чык, аркасын терәп, тирбәлә-тирбәлә, авыл шавын тыңласын. Әти бигрәк олыгайды шул, үзләре генә димсә дә бераз. Үзе мине картлар йортына илт, кызым, ди дә бит. Монда да эшең күп бит соң? Бу акылны хыялыңдагы кызың бирдеме? Ул андый түгел.

Кыздыра! Хәзер кыздыра дип сиңа кәчтүм белән кояшны катнаштырам мин! Сөт кимәсен генә дип әйтүем инде! Сыерларны күләгәләрәк бир! Киңәшең өчен рәхмәт! Барлык сыерларны тал очына куып кертәм дә, койрыкларыннан тотып тик утырам! Ни өчен сыерларны өченче төбәккә кертмәдең? Һаман шул ун кило белән утырдыңмы? Барлык төбәкләрне бер ай эчендә таптатып сигез килога тәгәрәйтмә!

Атларны боралар. Юк, мин җәяүләп кенә. Үз эшегезне карагыз.
Генераллар шул синеша. Куркак солдатка ефрейторга генерал булып күренә әле. Совет армиясендә куркак солдат юк, ишектән чыкма генә лач. Тиз генә бала куркарыз да. Моның өчен мин чистартырга тиешме? Ну, ярар, бутагын үзем чистартам, битумнарым юк. Әнә, үзе килә. Исәнмесез, Мәгъзи! Исәнмесез!
Сез түгел, мөдир! Булсаңмый! Кайда йөрдең ди? Йөрмәдем, су буенда бер егет белән утырдым. Килә, ди, синең янга егет үзен.
Чакырсаң, үзең дә килер идең әле. Синең шикелле кызга караганчы, биш балаласы яхшырак.
Бирсен Ходай, биш балалы хатынга өйлән.
Фу! Бу бит улар синекеме? Булса.
Укалары коелганмы әллә?
Юк! Эчләре чиста аларның. Тышлары да чиста булсын! Тышларына сөт салынмый ла.
Сыерларның урталары чиста.
Чүәгемнең башы тишелгән икән, бармакларым күренеп тора. Мин сине бармак бар, башы карарга чакырмадыммы да? Карама! Әйткәнне тыңлыйсыңмы, юкмы?
Тыңлап торам бит инде.

Үзең юып, мине юатмакчы буласың инде? Ә нигә үзең эшләмисең? Ә нигә эшләргә?
Әйтик, акчасы бар. Ә акча нигә кирәк? Нигә дип, кием алырсың. Кием нигә кирәк? Кием кешене матурлый.
Матурлык соң нигә кирәк? Кызык, син егетләрне гашыйк итәсең? Егетләре тагын нигә кирәк?
Тормышка чыгарсың. Ана булырсың, картаеп, үләсең, күмәрләр. Тормыш дигән кәмитнең шулардан гына торганын белсәм, туып та азапланмаган булыр идем. Кеше бәхетле булыр өчен туа, ә моның өчен эшләргә кирәк.
Берьяу, берьяу!
Монда икәнсез! Монда шул!
Нигә куңгыравыгыз тыкмады? Үземә кирәк! Ботак башына эләмдә, җил искән саен тиң-даң, тиң-даң! Йоклап китүләре рәхәт. Кая икән дисәм, синдә икән, бир әле! Куяның сазга баткан. Батса.
Кире дә чыгар. Үлгән ул.

Чишән әби, киявең булачак кеше чишсен, минем андый кешем юк. Әминдар абыең, ирем белән бутала дип хатыны авыл тутырып сөйләп йөри. Ну бу кандаланы! Фермага семья бозар өчен генә килдеңмени? Юк, мин сине саварга килдем. Һей, савам дип әйтерлек кенә савасың бит. Сыер дип биргәннәре кәҗә генә булгач, Күлмәгендә янамаган кызга әле мин кәҗәсен дә бирмәс идем. Нигә нәмәрәт эшләмисең? Кызыгы юк.
Ике ел буе аңа бер күлмәк тә алып бирмәдеңме? Бирмәсәң ни, кирәге дә юк.
Эшләмәсәң, баш яулыгы да өмет итмә, кызый. Берегездән бер нәрсә дә өмет итмим, кирәге дә юк. Матри бала, моннан да кусалар, мәҗбүр итеп эшләтә торган җиргә озатырам мин сине.
Озак та салмыйк.
Балакаем ятимлек ир сизмәсен дип, уналты яшемә кадәр чәчләреңә кадәр үзем тарап үстердем. Керләреңне юдым. Беркемнән дә, хәтта укытучыларыңнан да сүз әйттермәдем. Җитте, бала! Хәзер син унҗидегә җиттең, тормыш дәрьясын үзең кич. Телисең икән, якты ярга йөзеп чык та рәхәт яшә. Ә теләмәсәң, бот, бит!
Кая шуасың, Миндар абый? Мине ни дидең дә? Нурый язга йөгерде, сине монда көтәргә кушты. Отыр дисә, отыр.
Әйдә, мөдир кушкач, көтәсең инде, утырып тор, чатына ял ит. Син читкәрәк үтмә, мин Расил Ильичны көтәм. Таныш ис!
Нишләп син Камалый абыйның пич чыгара торган чалбытларын кидең? Син нәрсә, Камалый чалбарын кияргә мин әллә үземнеке?
Балтаңны күлмәк якаңда кайрадыңмы әллә? Нигә инде сөйләйме?
Аер кандалаңны! Шундый ипле хатыннымы? Бары да бергә яшәтмим.
Ни өчен?
Минем мине сөйләп, авыз тутырып, гайбәтемне сөйләп йөргәне өчен. Минем хатын гайбәт сөйли торган ни түгел ул, авызыңны чамала вәҗәмә. Бу акча? Кичә шушы кесәсеннән папиросын төшереп калдырган иде. Мингарның акча алган көнне кан даласы килми калмас.
Мине эткән сыерларны бүгеннән башлап көтүгә чыгармаска, җирдән кыркып ашый алмыйлар. Чабып ашата алмый? Әйе. Юк белән баш катырмыйк әле. Әле Тау аппаратлары тик ята, килә күрсәтәбез болар. Анысын да көләрбез, кайбер сыерларның имчәкләрен тешләп кенә тартмасаң, бармак башына эләгерлек тә түгел, нәселлеләр буларга кирәк. О-о-о, ни каршы түгел. Шушындый көтүлекләр белән районда ундүртенче урында ятарга. Иртәгә үк беренче юлга чыгыйк, иптәш Лапис.
Бу якта.
Ояны таптыңмы? Тапмады.
Ну, бу балакны! Ояңны таптыңмы? Мин аны эзләмәдем дә. Зоотехник дигән бәндәгез шушы буламыни инде? Менә фирманы җан салман артка сөргәнче әйбәт шушы инде. Дөрес, Стена газетасына да нәкъ шулай дип язганнар. Гөлүзә, куянны эзләсәләр. Миңа нигә кирәк ул? Үз Сәлиттә Нурый белән икегез җавап бирәсез, сез эзләгез. Ай, ирең булсам, тәнеңнең кара җамбыгына тире калдырмас идем. Әйдә, эшләр дә бирәм. Тик сөйләп торам да. Танышыйк, исемем Мәрвән. Минеке Өти бала. Андый исем булмый. Булмаска!
Безнең авыл кушаматлар бакчасы. Миңа да берәрне табыйммы? Тырышып карагыз.
Андый эшкә тырышлык кирәкмени ул. Таптым бит, тәти! Ни өчен тәти? Күлмәгең дә тәти, чалбарың да тәти. Сез тәти яратмыйсызмыни? Дөньясын утка очырыр идем, берегезне дә күрәсем килми. Сез ничек яшисез соң? Яшәмим мин, аптыраганнан, тик йөрим шунда. Ә шулай да дөнья матур, Гөлүзәт.
Сыер, тирес, шул да булдымы матур дөнья? Дөнья кешеләре белән матур. Кешеләр?
Кая соң алар? Һәр барганда ахырып кала торган Нурый кешеме? Урта мәктәпне тәмамлап, чыбыркы сөйрәп йөри торган Фитнес кешеме? Төннәрендә мал белән саташа торган Мәрьям апа кешеме соң? Юк бу дөньяда кешеләр! Үзегез дә кеше түгелме? Мин дә кеше түгел, син дә кеше түгел. Теш хайваннары гына без. Кешеләрбез без дә. Әнә ул толымнарыгызны матурлап үреп җибәрегез дә көзгегә карагыз, үзегезнең матур, чибәр икәнегезгә ышанырсыз.

Тупас сөйләшмәгез! Моны да тупас дисәң! Безнең озгышканны тыңлап торган ирләр колакларын тотып читкә чабалар! Нәрсә? Алып та яулау белән бер генә битен күтәреп йөрер идеме әллә? Беренче юлга берсе дә җитәр!
Минем кебек тискәрегә тегелгән нәрсә икән!
Бу савымчыларның аяклары ничек түзә икән? Аена бер тибә!

Сән җырламыйсың да. Ялганга да югалмаган балаңа биргәнсең. Дөрес, менә шушы кесәмә салдым да куйдым.
Болай итеп хатыныңны ялтыраһың син, Гөлүзә. Ялтыраһың дип, бүгенге көнгә хәтле сиңа өйләнәм дип йөрдең дә, көне җиткәч кенә кире уйладыңмы әллә? Элек гөнаһсызга яманатыңны сата идең, хәзер акчасы да миндә миндарының, миндары да аягы-пыягы белән минеке, әйдә, Данил.

Чара Гөлзинди минем фирмада сугыш чыгарды. Витурин җумый, утарым чистартмый. Хәтта шул дәрәҗәгә барып җитте, җуалган сыерымны әзерләмим. Фирма советының дүрт членын да тавышка куям, кем дә кем балакны куарга кул күтәрегез.
Башкалар да куды, без дә кусак. Кая барыр ул бала? Башта шунысын уйла. Гөлүзәне карармын, ярдәм итәрмен, диде. Сүзеңдә торуың шушымыни?

Әллә үзенә кияр булып җибәрәсеңме? Аңа сез өйләнерсез. Ни өчен син түгел?
Мин өйләнгән кеше. Үзем өйләнгән кеше дисең, үземне яратам дисең, ничек була инде ул? Мин кешеләрне яратыйк дим. Ә-ә-ә, аңлашылды, өйләнгән кешеләргә балак шикелле кызлар да яратмый ятып. Дөрес аңлагансыз.
Ачуланма, дус кеше.

Эй, мин тагын!
Андый бозауны төшегездә дә күргәнегез юк. Аяклары кыска, юа, күзләре йодрык хәлә.
Бигрәк матур икән. Сыер гына түгел, май чүлмәге булачак. Карап кайтасыңмы?

Әни, матурмы? Кеше киеме көчтәк кенә, үз киемең тәнеңә җылырак булыр иде. Булыр иде дә, юк шул. Бүгенгә кадәр затын тикшерми идем. Ә менә бүгеннән соң тикшерәчәкмен. Күлмәк тә алачакмын, түфлиләр дә алачакмын. Ә акчасын каян алырсың? Эшләрмен. Акчасы булсын өчен эшләрмен. Кешегә күлмәк дип ялынмас өчен эшләрмен.
Җаным тыныч түгел. Теге кешең читтән килгән дә булгач, кызык итәр өчен генә. Мин аны үзем кызык итәр өчен генә! Моңа кадәр миңа егетләр әйләнеп тә карамыйлар иде, менә бүген күрсеннәр әле Фирүзәне.
Акылы ничегрәк соң? Ягъни, бер көн клубка чыгып кайтырга бик егылгач, акылы нигә кирәк? Килде дә бугай. Туктале, туктале, үзем сөйләшим әле. Син теге якка чыгып кергәнме? Исеме Мәрва!
Мәрва исеме дә безнеңчә түгел. Аның белән сез дип кенә сөйләшәләр.
Керегез урамга, кер. Син кыз юкмы? Син? Миңа Фирүзә кирәк иде. Ә син кем соң әле?
Зоотехник мин, исемем Мәрвән.
Безнең авылда Гөлүзәләр бишәү бит. Син безгә дөрес килмәгәнсеңдер. Мин эзләгән Гөлүзәне шушы йортта тора диделәр. Ә син эзләгән нинди Гөлүзә соң ул? Үткен сүзне шаян сыер сава ул. Иптәшләре бераз ялкаурак та, диләр. Кеше ни сөйләмәс, апа?
Ә синең анаң бармы? Бар.
Ә ул синең өчен борчыламы? Бик борчыла.
Мин дә ана. Балам өчен мин дә бик борчылам. Тыныч булыгыз, апа, мин усал кеше түгел. Флүзә үзе кайда соң?
Хәзер, Гөлүзә, Мәрван.
Исәнмесез, хәерле кичләр. Мин, мине, сезне болай иртә килерсез дип уйламаган идем. Кергән кешегә башта урын бирәләр.
Утыр, утырыгыз.
Урынны сездән бирү әйбәтрәк булыр иде. Бигрәк тагын күбелрәтәсең. Утыр.
Рәхмәт.
Тагын ни эшләргә кушарсың? Кергән кешегә самовар куялар. Ансын үзендә белә. Эчмим, рәхмәт. Эчәбез варенье белән. Нәрсә вареньесы белән? Ә ниндиен яратасыз соң?
Алманыкымы, бөрлегәннекеме, чиянекеме?
Сөрмәнеке. Андый агач бездә үсми шул.
Бу гөлләрегезне үзегез үстерәсезме? Үзем булмыйча, менә бала чага кебек инде мин, гөл күрдемме, исәрләнергә җитәм.
Рәҗәп әңгәмәгез сатып алгансыз ахры? Сатып алырга гарип түгел лә мин. Әле әнә сондыкта аннан да матуррыраклары бар. Идән мичләрегезне дә чиста тотасыз икән. Менә котырган кеше шикелле инде мин. Эштән кайтам да шушыларга тотынам. Фермада да эшлисез. Өегез дә менә дигән китаплар караштырырга вакытыгыз каламы соң? Кала, нишләп калмасын? Күзләрем чемердәп чыкканчы укыйм. Иң яраткан китабыгызның исемен белергә мөмкинме?
Тәңгәшә, ун тапкыр укыдым. Менә бу нигә, почмакка, киемышка калып куям әле. Ул почмакка түгел, менә бу почмакка алып куярга кирәк аны. Үз әйберемне кая куярга үзем белермен инде. Килгәч, мин аны барыбер бу почмакка күчерәм. Чакырсам, килерсең дә. Мин чакырганны көтеп тә тормыйм.
Бигрәк тагын. Шаярттым гына, егет ихлас әйбәт. Мәрван, култан чыгарыгыз икән. Ничек телисез соң? Ә сез култыкны беләсезме соң? Беләм.
Белсәгез, күрсәтегез әле.

Синең фирмада беренче, минем дүртенче ел. Кайдагы үләнне кайчан ашатырга икәнен синнән яхшырак беләм. Белмисең син, бер нәрсә дә белмисең.
Ситдыйк та синнән күбрәк белә. Хәзер син дә өйрәтә башладыңмы ул Нурины?
Акылы? Өйрәтер өчен акыл да кирәк бит әле. Акылы да кешенекеннән ким түгел. Белә-белә гел үзләрен игә йоклаганыңны. Белсәң, бик әйбәт.
Чәчүлекнең иң нач көтүлекнең иң начар участогын бозып чәчелгән егерме гектар җир иде ул. Дөнья су саргаеп килгәндә, малларга нәрсә ошатырбыз? Идарә карашында җавап бирерсеңме соң? Бирермен. Көнгә уналты килограмм бит. Аны
Фирма өчен Мәрван җавап биргәч, син монда нигә кирәк? Нигә кирәк?
Менә бит урынны карап торырга кирәк. Сәлам урынны карап таптырырга кирәк, аңладыңмы? Аңладым, ифрат та кирәк кеше икәнсең.

Көнгә бер центнер, елга утта алты тонна, иртәгәдән тагын дүрт сыерны утарда калдырабыз. Кемнекеләрне? Кемнәрнеке?
Берсе Гөлүзәнеке, икенче. Аңлашылды, аңлашылды. Нәрсә аңлашылды? Утарда тоткач сөт тартканын аңладым. Җитешми туганнарны миңа тутыргач, ачуымы китерсәгез, берсен дә чыгармам әле. Чыгарма, чыгарма, печәнен тапсаң. Юк инде, сэр, печәнен үзегез табасыз. Нервымны кузгалтмадыгыз. Синдә генә нервы. Миндә юк, уйлап кара беткән баш. Районда иң артта бит мин. Бер сүз әйттеңме торасың да печән, торасың да печән.
Юрганга карап аягын сулады. Миңа юрганның яңасын бөтен буема җитәрлеген сөйлиләр. Тегүен тегәрме?
Башта юрганыма нишләтеп җирдәгем тукырын? Тукырсың менә, җиен! Җитешми туганнарны миңа тутыргач. Менә берүен сатуга бар. Мин аларның бөтенесе дә миңа.
Миннән алып әйбәтләрен. Миңа да әйбәт сыерлар бирегез, миннән әшәкеләрен алып бүтәннәргә бирегез.
Менә берүен сатуга барам, ди. Кайтсыннар гына, нәселле сыерлар алырга. Кайтсыннар гына, барсы да сиңа. Кайтмаган сыер, тумаган бозау әле ул. Миңа бүген үк кирәк.

Шуның өчен куарга теләгәндер инде ул сине? Ә куу дигәннәре, аның ялган гына, Нурый, мин фирмадан үзем китәм ди идем, Нурый янына, Гөлүзәкәем, бәгырькәем, син бар, китмә сана, ди. Син китсәң, сынык мөгез, өзек койрыкларны кемгә бирербез, Гөлүзәкәем, зинһар, китмә инде, ди. Мин әйтәм, китәм дигәч, китәм. Әллә ышанмыйсыңмы? Ышанам, Гөлүзә.
Күзләреңнән күрәм, син алдаша белмисең бит, шулай бит, Гөлүзә? Шулай шул.
Чак дөресен әйтәм дә бирәм. Мәрван, бу арада ябыгып киттең әле син. Кайбер төннәр йокысыз да уйландыра. Кемне уйлыйсың, абый? Ферманымы инде? Ферманы да, әнине дә. Теге Ибрай Сабирасы Сантехникның колаклары матур түгел дип әйтә бит. Нигә минем өчен борчыласың, Гөлүзә? Синең турыда чүбек чәйнәүләрен теләмим. Сөйләсәләр, матур иттереп сөйләсеннәр. Синең турында да авылдашларың Гөлүзә дип өзелеп кенә торсыннар иде.
Бөтен егет тә миңа гына гашыйк булса идеме?
Көнгә унар егеттән яучы килсен иде. Юк, миңа сөйгәнемнән берсеннән генә килсә иде. Килер берүзе.
Килерме?
Чынлапмы? Килмим дигәне дә түзә алмас, тырыш кына. Тырышма, тырышмаган түгел, тырышам инде. Тик менә булдырып булмый, булыш әле. Минем урында профессор булса да, бу сыерларың белән өскә күтәрелә алмассың. Ә күтәрелсәм, берәр бүләк бирәсеңме? Иң кыйммәтле исемең? Ул миңа зәңгәр шәл булса иде, театрдагы кебек.
Ул пьесаны чынлап та яздыгыз, ахры? Егете кызын сагынып көтеп кайта, кызы да егетен сагынып көтеп ала. Күрешәләр. Алар күрешкәндә минем елыйсым килә. Мәрхүм, сөйләми адым кешегә әле.

Ярар, җаным, утыну вакытында чыкмасаң, ачуланмыйм.
Оятымнан утка керимме, суга төшимме? Утыннан чыкмыйча утын булмас инде аның, суы дисәң, менә генә.
Үзең дә исән калырмын димә.
Өстәяң башыңа төшмәсен. Кыюлангансың.

Бу алам диде.
Ә мин Син ни дидеңме соң? барам дидем. Соң алам дип торучыларың да бар инде, юлыңны кара.
Әнә, тау башыннан мотоцикл белән үзе дә төшеп килә бугай. Яр буенда очрашырга вәгъдә куешкан идек. Барыйм әле тизрәк.
Бар әле, бар.
Әллә куркып торыр дисеңме?

Әрәмтамак хатынымны өемнән куып чыгарыгыз дип, мин дә исеменнән гариза язган идем. Мине куарлар?
Сине кумый, мине кумаслар инде. Бар чагыгыз милиционер белән әйләнеп кайтырсыз да, моның бөтен киемнәрен тәрәзәдән атарбыз.
Ул котырта бит, котырыр гына тагын. Котыруның чигенә чыккан инде. Билгеле инде, әти. Кирәк, шулай булмый ни. Әйдә, барабыз әле, куарлар.
Куарлар, өемнән дә куарлар.

Кирәк булса үзең чакыр! Аштагы атлардан өскә сукыша атларсын! Хәзер кызлар чыгамы? Чакырам! Чакырам! Чакырам! Чакырам!
Карап торганнарын ничек күрмәдем икән? Шушы күзләрнең берсе генә ник арт якта булмады икән, ә? Эшкә соңарып килүемнән файдаландыңмы? Нигә?
Минем сыерларга дигән азыкны үзеңнекеләргә салгансың. Күрдеңме? Күрдең! Күргәч, нигә тотмадың? Хайван хакына ничек кулың барды?
Соң, гөнаһлы булсаң, судка бир, гәзитка яз! Сине намуслы хөкем итсен, хыянәтче кулларыңа күзең төшкән саен, үз-үзеңне кая куярга белми җәфалан.
Сыерлар уралып та барган. Азыкны күбрәк кайтар. Кайтканын урлатмыйча хәл.

Юк, Мәрия апа соңлагач, аның о, сыерларына ару салыйм дип, шушы капчыкны тоттым. Шуннан, шуннан? Шуннан дип, шушы капчыкны тоткан килеш, үземнең сыерлар җанына барган монда кергәнмен, карасам, шаклар каттым. Сөйләмәсәнә, Мәрия сыерлары бу якта, синекеләр бу якта бит. Мин аларның якларын уйлап тормадым инде.
Моның өчен беләсеңме нишләтергә кирәксен? Ой, исең киткән икән, вагоннан мылтык алып чык та ат! Аткач күмәсе була бит! Син ялгыш кына ялгышкансың, шулай бит, Филүзә? Шулай шул менә, ялгыш кына ялгыштым.
Алдаша! Әйт әле!

Сине тынычландырыр өчен үзеңнең күлмәкне умырырга җүләр итмешең мәллә син мине? Ант ит, алайса! Ант ит, Гөлүзем!
Минем ант итәсем килми. Димәк, Нури хаклы? Нахакка сөйли торган егет түгел ул Нури! Ант итәм, урламадым! Менә бит, шундый кызсың! Ярый!
Гөлүзем! Гөлүзем, син мактарсың инде! Мин дә мактыйм аны!

Мәрва, син инде ашыктыңмы? Рәхмәт!
Андый рәхмәтне әйтмәсәң дә була. Теләкләреңә гадел юл белән ирешерсең дип уйлаган идем. Ант итәргә ничек намусың җитте?
Кемгә өстәл сугасың? Мин сиңа я хатыныңмы?
Теләкләреңә гадел юл белән ирешерсең дип уйлаган идем.
Кулыңны кесәңә тыгып, читтән генә миңа карап йөрүеңдә синең ни файдаң? Шул биш литрны ничек алыйм дип, мең тапкыр сорадым бит үзеңнән! Бит, биш литры ник чәнчелми? Кулың чиста булсын иде. Намусым чиста! Түгел шул.
Мәрьям дә сыерларын бирмәс, биш литрыңны да су алмасын.

Хыялыңда кызга ашарга телим. Чыраең йокы күрмәгән кешенеке шикелле. Әти төнге икедә уяна да, мин дә йоклый алмыйм. Алай икән, чәйнек тотып кая җыйналдың? Әти, Әюп чишмәсенең суын сораган идең. Үзем алып кайтып биримме соң? Үз кулың белән алып кайт, кызым, диде шалт. Әйдә, Мәрьям, сыерларыңны суып бетер дә, бергәләп карабыз. Рәхмәт.

Һаман ышанмыйлар. Фирмагызны эчегезгә урагыз, мин китәм дигәч китәм. Китә алмассыз, намусыгыз рөхсәт итмәс. Миндә намус юк.
Менә китабың, шактый гына укыдым, ә мин китәм дигәч китәм.
Көннән-көн җыйнаграк йөрүем, тактадагы саннарга карап уйга калуым мине сөендерә иде. Иртәрәк шатланганмын икән. Болай булгач, китмим. Китәрсең.
Ферма советы карары буенча китәрсең. Миңа карарның яшелледәге бүген чыгачагын да китмим.
Утар киртәсе янына ятып үлсәм үләм, әмма китмим. Китәрсең. Су кушарга теләгән идем дә, кулым бармады дип, никләр генә дөресен әйтмәдем икән. Син тик бу күрмәдеңме?

Әле яңа гына радиодан сөйләделәр, яшьләрнең фермада эшләве турында. Сине дә мактадылар, чавымын арттырды, диләр. Анысы өйдә үк әйткән идем бит инде. Син әйтү белән алар әйтү бер түгел инде ул, балам. Менә сиңа алып килгән идем. Нәрсә соң ул? Киеп җибәр әле. Чүәкләр, яңа чүәкләр. Ай, матур. Искеләрен ник кимисең әле? Яңаларын киеп йөр. Җәлби.

Үзем дә аптырап калган идем аны. Ничек кенә үпсәм дә үпми инде ул, тамырлары тирәнгә китә. Иптәшләр! Көпә-көндез карават урынында үрчеп яту безнең фирмабызның дәрәҗәсен төшерә.
Әле бүген иртә белән генә Мәрьям кебекләр фирманың дәрәҗәсен күтәрә дигән идең лә. Ансы иртә, монсы көндез.

Мин рөхсәт табышка бит Африкага китми! Наил чишмәсенә генә барып килергә рөхсәт итче, иптәш мөдир! Итекләр!
Баралар бит, сукмаксыз кайда генә, ә? Иптәш мөдир, председатель шалтыратты, иртәгә нәселле сыерлар карарга күрше совхозга барабыз. Иртәгә кайтып җитәсезме? Ысмырлар! Тау бу, Гөлүзә, мин китәм. Китәсең?
Син? Ә соң мин? Син монда калырсың. Кайтырсың бит, Мәрван. Кайтырмын.
Ә мин, мин көтәрмен. Сыерларны. Көт соң.
Мәле, ал әле. Юлда кирәк булыр өч сум. Өч сум?
Шайтансыңмы әллә? Юк инде, үзең әйткән кыйммәтле исем айга. Рәхмәт, үземнеке дә җитәрлек. Ал инде ал, азыклап бармак килә. Рәхмәт, Филүзә. Хуш, сау бул. Күрешкәнчегә хәтле генә саубуллашабыз бит, әйеме? Билгеле шулай.
Ярар, сау бул. Сау бул. Сау бул, Мәрван, сау бул.
Сыерлар да алып кайтыр.

Вәгаләйкемәссәлам, сэр. Карале, үзеңне таныйсыңмы? Сигез килодан унбиш килога гәүдәдән үрнәк алыгыз. Сине мактап әйтсәм, телем корысын дигән идең лә. Әй, яңадан тугасыны кем белә? Үзгәрү шомлы. Умырып карама, күз тигезеп чирләтерсең. Нишлим соң, яратам бит шул сумык күзләрне. Син ярата белмисең. Нәселле сыерларны миңа булса, яратуыңа да ышаныр идем. Нәселлеләр сиңа, үзең миңа. Әгәр син аны тотсаң әле шул чаклы. Син маяк, акчаны көрәп аласың. Ә минем апа да маяк иде. Ул сүнде, сүнде ул хәзер. Алыгыз әле кулыгызны.
Кызлар җилкәсе утар киртәсе түгел ул. Шуның нигезендә икән генә бик үк сине сөйми. Сөя.
Ул да сөя, мин дә сөям, икебез дә сөябез. Минем хәтле эт тә сөйми сине. Син ярата белмисең. Мәрьям апа да шуңа ташлады бит үзеңне. Менә үзен ташлады. Буең җитмәгәчме?
Нәсел фирма кирәкмени? Миңа аларны фирма советы бирер. Мәрьям апа бирер. Мәрьям апа ташлады. Аерган хатыныннан, ташлаган кызыннан каберең ерак булсын икән. Нәрсә тора йөреп киеп йөрисең бәмзә? Сөлгеләр күкләдем, Нурый абый.
Сөлге? Әнә битумнары турында уйла ди. Сөт турында уйла.

Күр, чип-чиста!
Әй, Юлә генә үзен мактый. Солдаттан кайтуыңны шушы сүзләрне ишетү өчен көткәнмен икән.
Әй, яткан! Үзеңә берничек беркем дә карамаган, яткан җиреңдә дә сатылмый торган товар кебек. Теләсәм, атна эчендә кияүгә чыгам. Кияүгә!
Эчерә куйдырсам инде ташламый идем сине. Ташлау өчен башта ул кызны үзеңә каратырга кирәк. Нигә көттем икән дип уйлыйм да, вәгъдәне яшьлек белән биргәнмен. Бетте ул вәгъдә. Акыллы кыз туры килсен үзеңә. Бәхет телим. Кит күз алдыннан! Китәм!
Китмәс дисәм дә китәм. Карале, сорасалар, сезгә айлык акча тотына китте. Эчми, тартмый иде, чибәр иде, йөрәккә ямьсез сүзләр генә калдырды. Ул китте. Ул китсә, мин килдем!
Сиңа газетында куллаганнар, тактада иң аста вымпелны да алдылар. Хыялымдагы кыз да казакны татырга тиеш иде. Еларга да тиешме? Әйе, тиеш!
Кыз елаганда егет нишләргә тиеш? Менә болай чәченнән сыйпарга тиеш. Битеннән үбәргә дә тиешме? Әйе, яратып кына, иркәләп кенә. Шул турыда гына уйлыйсыз шул сез? Юк, кыз елагач мин дә елыйм.
Үртәвеңме бу? Кызга бер нәрсә дә ошамаса, мин китәргә тиеш. Кит.
Ул кит дисә, мин янәшә утырырга тиеш. Зинһар, тукта. Кой чагында бала-чага кебек син. Син үзеңнән канәгатьме, Ситдыйк? Канәгать дим инде.
Чәчкән үлән турында уйланып килә идек әле. Егерме гектары бер айга җитте.

Безгә бер генә кул биргән иде. Бөтенесен дә күреп торма әле. Поездда сөйләшсәң дә дия идең бит. Кара, кара, анысы Миңнури генә әйттем инде аны. Мәрван, юлың уңдымы? Егерме баш.
Кайда соң алар?
Хәзергә әле күрше совхозда. Аларны ашату тәртибе белән таныштыру өчен бер савучыны шунда җибәрергә туры килер. Сөтләре ничек соң? Ун көн буена үзем ашатып, үзем саудым.

Җәмәгатьчелек тәртибендә үзе өстен ала. Шулай дип язып бар.